Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Socrative. Uh, jyst i atgoffa chi eich bod chi erbyn hyn wedi mewn gyfnodi Socrative a chofrestru a'ch bod chi wedi dod o hyd i rhif eich ystafell chi a'ch bod chi wedi creu quiz. Um, felly, fewn i fan hyn i Start Quiz a dewis un o'r cwisiau sydd wedi cael ei greu, dyma un ar yr ydy fan hyn, felly mae yna ddewis dy fi, dwi'n medru uh, symud y cwiz ymlaen yn ôl fel dwi am symud y cwiz ymlaen, hynny yw dwi'n gwasgu bwtwn a mae'r ma cwestiwn nesaf yn mynd i'r holl ddisgyblion a wedyn dwi'n gorfodi y cyfrifiadur i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf wedyn. Neu mae'n bosib i'r uh, disgyblion i symud ymlaen ar y cyflymdra sy'n siwtio nhw, does dim rhaid nhw aros i bawb i ddod i ryw fan. cyn symud mlaen. Lle ai'r un teacher paste am nawr. A dyma beth mae'r ystafell yn edrych fel ar hyn o bryd. Felly ar hyn o bryd does neb yn yr ystafell o ran disgyblion, ond mae'r cwis wedi dechrau a ni'n aros fan hyn am ymatebion y disgyblion. Felly beth rwy am wneud i chi yw i minimeiddio hwnna a agor um, sgrin, sef ni ddangos i chi beth mae fel o ochr y disgybl. Felly ar yr ochr ddu fan hyn mae um, sgrin wedwn ni o ochr y disgybl. Iawn, so chwith i'r athro, dde i'r disgyblion. Mae nhw eto yn mynd yn syth i Socrative, naill ai drwy uh, fynd drwy'r we, iawn, drwy Google neu Explorer neu beth bynnag, A wedyn, maen nhw'n mynd i student login, iawn, nid teacher. Maen nhw just yn mynd fyna. Beth sy'n gret yn dano fe, does dim rhaid i nhw roi unrhyw fanylion mewn fel e-bost neu unrhyw tebyg ei na na cofio cyfrineiriau. Yr unig peth mae'n rhaid i nhw roi mewn yw rif eich ystafell chi. Felly, dwi'n mynd i roi e mewn fan hyn am y tro. Maen nhw'n ymuno. Mewn theori, dyle hwn newid i un mewn eiliad, dyna ni. Iawn, so mae'r disgybl yma wedi dod mewn i'r ystafell yma nawr yn ymateb i'r cwis. Felly, os oes 'da fi ddeg uh, disgybl yn y dosbarth, bydd na ddeg ohonyn nhw yn gallu cymryd rhan yn y cwis. Mae ond i hanner cant o bobl yn medru cymryd rhan ar yr un pryd ar y Socrative. Felly, um, dwi'n ddisgybl nawr, dwi jyst yn mynd i roi um, rhyw lythrennau mewn i ddangos fy mod i fan hyn. A dyle fe ddod lan fan hyn nawr ar sgrin yr athro mewn theori. A dyna fe, reit, mae hwnna'n dangos bod fi yn yr ystafell. Felly dychmygwch bod hwn ar flan yr ystafell, felly. Reit, nesa, dwi'n mynd i anfon yr ail gwestiwn. A os dwi'n gofyn iawn, rhywbeth ar yr ydy oedd e. Reit, y term cywir am gerig yn bwrw'n erbyn ei gilydd ac yn torri yn llai yw, a dyma'r opsiynau, Iawn, so mae'n lan i fi os dwi'n dewis y rhai cywir neu anghywir. So am y tro, ewn ni am cyrathiad, gweld beth sy'n digwydd. Dyma fe, ateb anghywir, a wedyn mae'n rhoi'r ateb cywir i fi. Be sy'n gret o ochr yr athro, mae e'n dweud roi sawl person sydd wedi gwneud e'n gywir yn anghywir. Felly mae'n gret fel gweithgaredd, felly ar ddechrau gwers, os osodoch chi gwaith cartre, gofyn i nhw ddeall rhyw destun, um, gallwch chi roi cwis yn syth i nhw wedyn o ddod mewn i'r dosbarth i weld lle maen nhw'n sefyll. Neu wrth gwrs, gallwch chi wneud e yn ystod y wers neu ar ddiwedd y wers, iawn o ran asesu ar gyfer dysgu, mae'n bwerus iawn, mae'n gallu rhoi gwybodaeth i chi yn y man na'r lle, a mae'n asesu'r wybodaeth na i chi hefyd ac yn casglu fe. Felly, fel disgybl, dwi'n symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. A mae rhaid i'r athro, wrth gwrs, yn, y, yn yr ystyr yma, anfon e. Dwi'n treol symud yn gyflym os bydd y fideo yn dod i ben. Wedyn fan hyn, nodwch y term cywir am donnau yn bwrw cerig yn erbyn clogwyni, gan erydu'r graig, wel dwi wedi dysgu erbyn hyn, taw athreiddiad oedd y llall, felly cyrathiad oedd hwn, Grêt, mae wedi rhoi'r ateb cywir i fi, a dwi'n hapus. A mae'n dod lan ar sgrin yr athro hefyd, iawn. Mae yn bosib i chi, os ych chi flaen y dosbarth, i, i guddio eich canlyniadau, does dim rhaid bod nhw'n fyw fel bethau. Reit, os orffennwch i'r gweithgaredd wedyn, un peth sy'n grêt, mae'n gallu lawrlwytho yr adroddiad i chi, A wna i hwnna gloi, ni'n gallu e-bostio fe i chi. A os y gorau hwn, fe roedd e syniad i chi o fel mae hynny'n edrych. Fan hyn. Iawn, so byddai'n gweud tas e mwy na un person yna, byddai'n dweud felly pwy sydd wedi cael ein gywir, yn anghywir, uh, cam y sillafu, beth bynnag. Iawn, felly pwerus iawn yn ddeiriadau, mae cyflymdrad wedi mynd ar, um, ond gobeithio bydd hynny o fydd i chi. Pob hwyl!